Totarachia are, buna abagusii mwensi pi, ntete montegerere. Enchera nere aa okonyora ng'a abagusii abanyene pi, oyomo are epati eye na oyonde epati ende, bakorwanera ekero gekemo, ekemo! Tochakere gogusia aa. Nomination chigokoro chia Jubilee twakore. Nto expect ati monto onde naende ore team ya Matiang'i achi korwaneria omonto o Matiang'i o Jubilee ase eballot. Yaya, onye korwa ase Matiang'i noro, onye toiyo, toiyo. Tiga toigwanane iga. Genda Nairobi, Nairobi onye twachia ore bo women rep ngwatore omosubati omogusii, whichever party akorwa. korwa chiagusii ntobase goatanana, ing'a onyore buna bono Nairobi ntobwate mama miradi Millicent Omanga, togatwara moraa John nere ogoteba DCP atete gosoa, abasubati abwo babere mbarenge na Gachagua gusii igaa na Matiang'i, bamanye goika iga aria etebe ng'a bonsi pi batete gotenena ekerogo kia obobima en rep, ntokogani. Ntokogania igo, abagaaka togotoma amatundura mpaka isiko omwago aye oikaransie inse babere mochore oyomo oyomo. Matiang'i moigwanane aba abe nominated, ki bakogenda bunge ebakogenda oyomo are nominated oyonde elected. Egere ntobobasi gwatanana chikura chia Gusii. Ntobobasi gwatanana chikura chia Abagusii. Chinamba chiaito nchiri nene mono buna abande. Chiri chinke chire oo ntori gwatanana. Tete montegerere iga. Timbasi gokora kobasomia, naende nimanye gosoka isiko naende enyore ng'a naende abagusii bateneine, ba- bateneine babere, oyomo are Jubilee, oyonde DCP ng'a nekerogo mokorwanera. Ngobaaka chindoe, inche beka omonyene. Eh! Abagaka bakobaragereria, inche nabatebi, baka baria babegete matiang'a ekiore. mogochiesa, ekioro ekio rende inche ndigee ekiane kai, na inche ntaete mbeke ekioro giokoba online aa, omanyete bono nigo nche komanda amatiang'i online, omonto okobuga abuge nari akomanya. So ntaete kobatebia ase abagusii in very simple terms, mobase korwanerera bire ogobiria. Nakorwa iga aria ntobwate alama, togatwarana oyonde ogokomakana, eh, abwo bonsi na abagambi. Lakini ere ntote goteba, Inee! Ntori gwatanana chikura? Neba oria nonde nomokong'u kobua oyonde, kura chiria ntori gwatanana. Abagusii motige, onye naro amotang'aine naro amotang'aine, ancherana, motige gosaria chikura chia abagusii, ng'a tiang'ende ng'ire chia abagusii, ng'ire chia abakare, ng'ire chi. Obo nobotiri gochia botaiyo, bakare ki aba ogochia gokwa chikura? bagokogweria, inche okwo nokore risiche okore abe nchore nyore aye toranyora, noyo otaranyora, omonto omong'ao oirire abo gose tochandeke na korwa. Bono inche kong'anya korwa na korwa west ngenda inche komanya gose gochia magwanga mwaino, echio etari buya, bono eamate ki ndarimete naro amo naro arense amo monto tagonguna, gokura uuwii, omonto omotaani gosoka naro amo ekora mwane na mwaye ng'a ang'e, agosaruka, agosiaruka gocha amato igo. ogokonya, naro mominto na omwango. Bono nare kobatebia ng'a birogo biria ntori korwanerera, chikorwa nonya ne ibere chia abagusii okoira echio ntotagete, inche chiba ase ayamo. Bono ntete abangwana baria bare Nakuru aria mobate gosaria, kera omonto naroche pi, naro amogochie koba egava MP ya Nakuru West four term, bono iga abande bagokwanera fifth term. Inwe are amabiko are fortamu, abande bachiire fifty tamu, ng'a bamoeire fortamu, bono bagokwana fifty tamu. Aba are amaguchi are mega tomotang'anereti, intwe tore fifty tamu ere are fortamu. Bono ngobatebie igaa very simple, totagete ekerogo keria kia nakuru, ngecho ebase korwanererwa. Naende tari nakuru ande onsi, ase omogusia arateneine abwate chinguru, mogusia onde tateneine akomosareria. Ntosareranie korwa kaa, naende ntochie korwanera isiko. Omanyete inkaa ntobwati bwao. Nabache ore omonto o UDA, eventually oyio nomogusii, abagusii atenenete. But yang'ina ere president, omonto ore kane o UDA, egasi ya okorwa iga ayekoe mpaka abe omogusii, amagenderero mpaka ache gusii. But yang'ina tabwati ubaguzi aria ng'a aye nigo ang'akerete kura, bono aye gende gochia tindi gokwa amagena. Yao noboriri ma obochoni mati yang'ina koboroka, ebi tagokora, mati yang'ina totagete anyoroshe because, naye baria baakerete omonto ogete chikura, nabanto mbamwakete obopresident.

eh, ogotuguta pua! otame otake korigia rimero. Gekogera nchera teiyo torachi kobana chikura chia abagusii igaa, goika abagusii twensi pi toche amo eh, naende ebionsi pi bigosinya abananchi tokobachaka one by one. Inche bika ngochaka igaa, nde abananchi monto gete bwango nangete gotegera abagaka. Gekantoganeti ng'a taigwananire pi, Nairobi. Ekero goika tonyore this time round, twamanya goika aria tonyore ng'a naende twina twaigwanane abagusii batenanire amo babere. Bono chikura echi chia gusii twatanane, ekero gokieri tosirie, mambia ng'o tokorera? Inwe mogotosareri. Goika totware omon omogusii oyomo kera ekerogo, isiko ya gusii, gusii arwanera isiko ya gusii, omogusii oyomo kera ekerogo. Gokwanga koba ororo aye nomosaliti, na abasaliti intwe mbaito buna togodili nabo. Togoteba abaika oyo oyo nomosaliti, oyo nomosaliti bwakosiko, otigeranigwe. Bono igwanane egere ebinto bikoba buya, oegwe enomination, osoe bunge, osoe county assembly, gose osoe nonye na oboseneti. Bokong'u ki bororo? Ekero tonyore ng'a twensi pi mbuya tore, abagusii, onye endamwamu eye eragoikesire. Ng'a oroche omogusii, mwarenge ase egetebe mokagosana, ng'a bono oyo omogete nakoboria omongwanete aria aonde ng'a ng'a omonto okoboria obochumbe nakorwa, ng'a nabo barenge nang'o, nabo arenge gokora harambee egasi. Eboss yago the you can never outshine your king, your master, you can never. Aya, bono bono oroche ng'a aria ama gave you enough to go and beat him with, ng'a bono nkwamorwa chibesa chinyinge ogochi komorwaneria obo oboempi. Tao namanene mjaiona, chire nabate you can never train your master ende tiamanyete ng'a aramana obure ekero keria getato mpaka odm nakuru akobua ebibe pi egento getanyare gokorekana akabua na jubilee ekero egwa ebi ya UDA pi yarenge nakuru tindi komokora campaign iga lakini nkobwati omongwana oria na egekone kia gusii igo bono nagosaba abagusii goika tobe egento ekemo intwe basoki ase togwatana chikura nonya nonya nonya.

Keria oranyare gokora buna omojumbe orange namatiang'i, kora. Ki bagende naye chifensi chiria chitaareti, chikore. Onye okanchwa back igaa, minyoka ase embarati bono gochiroche, amang'ana asokia ng'ora ng'ora gusii tochengi ng'ora ng'ora totware chinguru, gekogera ntari konyora ribaga rinde, siasa ribaga egechiari keriachire, tori korusia motwe oo. Buna inche bono iga nyore ng'a nabo nkobeka abanyamira, nkobererani, tinkobatiga. Ekogenda etinyamira na intwe yaito echenche, lakini intwe tokobwata iga ase abagusii mwensi pi, ntobase korwanera bire kobire. Onye moroche omogusii aro, rigia enchera mogayane, moigwanane, rigia matiang'i matiang'i na omong'aini, ikaransa nere moteebie omosimiwa, nateneine ekerogo ki'oboembi pi na korwa west, aria ama nateneine. Nimbwate omoyo bw'okorana inche nkonye abanto, naki togokora? Matiang'i akobateebia ng'a two days gose two weeks. Atome statisticians ase eground buna inche, tokore stat, to collect data, tomanye exactly, to analyse, tomanye naki, checking from what we've observed so far, oyotang'aine nare amo. Bono aye bera isiko, isiko yago neye, konya are amo, consolidate gusii yonsi pi eche amo, alafu tokoira chikura, oigwe nomination, nabo nigo assembly gose inki, hei, nabo to toigwane boigo buna abagusii na enchera eyemo. But onye ndamwamu eyemo goika mwatwara otagete gokora oyo niga akonyora oigwete eng'ente, gwachana nayo.